kanzela wenzvimbo ino kanzela nyahoda nemhuri yenyu yese pamusoroi sabhuku ndoti pamusoroi wakamirira changamire wenzvimbo ino pamusoroi wana baba wezvemweya nana mai wezvemweya wari pano pamusoroi mhuri yarasikirwa mhuri yekwasamanyanga sekutaura kwazvaitwa ini zita rangu ndinonzi senator douglas mwonzora ndiri chizvarwa chemuno munyanga muno muwadhi munomu ndakamboshandamo ndichidzidzisa pachikoro chinonzi raudzi chiri papa meno chichipo here e, ndopandaimbodzidzisa ipapo saka kuuya kwandaita ndauya handi munoziva kuti umwe mwana wambuya uyu anonzi tonderai kana kuri tichigona kana kuti tiri nhawatawa tiri nhawatawa tese kune zvimwe zvatinomboita saka tiri mupati imwe chete natonderai tonderai ndiye watinoti secretary for the diaspora affairs ndiye akabata europe yese akamiririrawo isusu saka anoti achibva kubritain kwaanoshanda germany netherlands kwese ikoko ndiye akabata ikoko ndiye akatiimirira ikoko saka pano ndauyawo nevamwe wangu wandiri wangu kuti mungozivewo e, ndauya nababa taisekwa baba taisekwa vanobva kubhuhera e, ndiwe organizing secretary wedu ndauya nababa chinake Baba Chinake vanobva kuChiweshe kuMashonaland Central e, ndiwo director wedu wesecurity. Ndauya nababa Makahamadze. Maka, baba Makahamadze vanobva kwaHonde asi vanoshanda kuGweru. Wabva kuGweru wachiuya kuno uku. ndiwo mutauriri wedu ndauya nababa tekeshe baba tekeshe vanobva pa vanobva kwahonde asi vanoshanda kuheadlands e, ndiwo ndiwo provincial chairman wedu awo ndauya nababa chikohwero baba chikohwero avo vanobva kugokwe e, ndiwo national chairman wedu e, newamwe handichatauri hangu master kana paine wandasiya ilaki rake ndangotaura vanhu awa nekwavanobva kuti muone kuti rudo rwakasiwa namai ava runonge rwakumanifesta mwana wavo rwakamira sei umwe abva kugokwe umwe abva kuchiweshe umwe abva kwahonde umwe abva kupi ndoda kuti ndikutendei zvikuru vanhu vekuno nerudo rwamapa kune kumwe kwaunoti ukasvika kunobva kwatanga kutaurwa dzematongerwo enyika imi woye dzematongerwo enyika tinotaura panenge pakuitwa mavhoti acho kana pasvika nguva yeku, yekuti taakuchema hakuna mdc hakuna zanu pf hakuna ndonga yes, tikwa yes. kune wanhu wamwari kune mhuri kune wanhu wemhuri imwe chete yes. saka da ndikutendei zvikuru nekuti munyika medu hapana asingadi chakanaka Hapana asingade kuti vana vaende kuchikoro. Hakuna asingade kuti vanhu vawane mabasa. Hakuna wandinoziva ini asingadi kuti vanhu vagare zvakanaka. Tese ndo zvatinoda. Asi isu semapolitician tinoitirana nharo dzekuti ini ndinogona kuzviita kudarika iwe. idzi ndidzo nharo badzi dzinongoitika ipapo asi tiri wana wemhuri imwe chete toda kuti tiitirane rudo ndiri ipapo rega ndipedzisewo nevhesi remubhaibheri randogara ndakataurawo hangu handi munondoziva kuti isu wezvematongerwo enyika tinonyanya kutondera mwari kana taamutrouble tinowanzotondera mwari kana nguva yacho yasvika yemavhoti kana zvakatinakira pamwe pacho tinomukanganwa asi zvandaona pano zvaita kuti nditonderewo vhesi iro kuti riri mubhuku ripi musandibvunze ba vhesi iri rinoti ndinogona kunge ndiine simba rakawanda raka sei kana mari yakawanda sei sirivheri nendarama zvakawanda sei kana mombe nembudzi nemakwai zvakawanda sei asi kana ndisina rudo handizi chinhu amen munamboongerawo aiwa nemasoko iwayo ndoda kuti ndikutendei wana sekuru wari panapa ndoda ndikutendei maita henyu